Салам, тусем! Паянхи ҫӗнӗ кӑларӑмра упа ҫинчен калаҫу пулать. Мӗн пӗлетпӗр-ха пир упасем ҫинчен? Мӗнле чӗр чун вӑл, упа! Мӗн туса пурӑнать? Пурте пӗлекен пӗлтереш, упасем пыл ҫиме юратаҫҫӗ тата калаҫҫӗ, вӑрманта вӗсем ҫырласем пуҫтарса ҫӳреҫҫӗ. Хӗлле вӗсем ҫывӑраҫҫӗ те урисене ӗмсе вырта ҫӗтеҫҫӗ. Тата хӑшӗ-пӗрисем мотоциклпа ярӑнаҫҫӗ. Ҫапла кӑсӑклӑ выльӑх-и вӑл? Айтӑр пӗрле тешкерсе тухатпӑр вӗсем ҫинчен тепленрех пӗлме. Халӑх хушшинче упасем ҫинчен калаҫҫӗ, вӑрман хуҫи вӑл тесе. Хӑмӑр упа вӑл млекопитающий шутланса тӑрать, вӑрманти чи пысӑк представителӗсенчен пӗри. Хӑмӑр упа тӗлӗнмелле пек, хӑрушӑ та хӑюллӑ выльӑх. Упа сӑмахне элӗкех шутласа кӑларнӑ. Вырӑсла медведь тесе каласан, ӑнлантарнӑ ҫав сӑмаха кам пыл ҫиме юратать. Мед сӑмахӗнчен медведь тесе калама пуҫланӑ. Упасем те ҫӗр ҫинче пӗтӗм ҫӗртре пурӑнаҫҫӗ тесе шутлама пулать. Вӗсем Австралипе Антарктидӑра кӑна ҫук. Ҫӗр ҫинче паянхи кунпа виҫҫӗрпин ытла упасем пурӑнаҫҫӗ. Тӗсӗсем пирки каласан вырӑслав виды нумаях мар сакӑр тӗрле представителӗсем. Вӗсенчен большая панда

Вӗсем почти ҫурт тонна таран йывӑрришӗпе ҫитӗнеҫҫӗ. Хӑшӗ перисем тата та нумайрах, аталанса ҫитнисем тонна ытла та пулма пултараҫҫӗ. Урисем те пысӑк, тата вунӑ сантиметр яхӑн чернисем пур. Аквара хӑлхипе куҫи пӗчӗкке. Тата вӗсен пӗчӗкки хӳи пур, анчах ӳчӗ вӑйлӑ ҫӑмлӑ пирки курӑнмасть вӑл. Мощный выльӑх пек пулсан та куҫӗсем вӗсен япӑх кураҫҫӗ, анчах сӗмсӗ вӗсене аван туять. Тата илте чак выльӑх лайӑх мар. Ҫавӑнпа упасем нумайрах хытӑ сасӑсенчен хӑраҫҫӗ. Ҫывӑхра йывӑҫ ӳкнӗ вӑхӑтра упа умӗнчен мулкач сиксе тухсан упа хӑраса ӗле таҫта та тарма пултарать. Охотниксем пӗлтереҫҫӗ, эсир упасене тӗл пулсан нимӗн те ан тӑвӑр. Мӗншӗн тесен ҫак выльӑхран тараймастӑн. Упа вӑл алӑ километр ытла сехетпе чупать. Йывӑҫ ҫине хӑпарнипе те усси ҫук. Упасем пӗчӗккеренех йывӑҫсем ҫине хӑпарма хӑнӑхнӑ. Шывра та вӗсем питӗ аван ишеҫҫӗ. Ҫавӑнпа та эсир упана тӗл пулсан ҫер ҫине выртӑр та кӗтӗр мӗн пулассине. Упасем хӑйсен нумайӑшӗпех все ятнисем, мӗн кураҫҫӗ хӑйсен ҫулӗсенче пурсене те ҫиеҫҫӗ. Анчах пурте мар. Тата интереслерех пӗлтереш, упасен Малинче асар шӑлӗсем пур, клыки те эпир, анчах ялти шӑлӗсем чечен. Пыты ҫимӗҫе чӑмлаймаҫҫӗ. Ҫавӑнпа упа хӑш-пӗр чух пытарать хӑйӗн ҫимӗҫне, кайран апатланма. Пӗрлештерсе каласан, хӑмӑр упа нумайрах курӑка чӑмлать. Хытӑ апатне вара сайра хутра кӑна ҫиет. Упасем вӑрманта хӑйсен территорийӗсене паллӑ тума вӑйлӑ чӗрнисемпе йывӑҫсене чӗрмелеҫҫӗ. Ку пӗлтерӳ пулать ыттисене мӗн кунти территори йышӑннӑ. Пӑрӑнса каймалла. Тата упасем хыҫкаланма юратаҫҫӗ. Вӑйлӑрах йывӑҫ тупса ҫурӑмӗсемпе хыҫкаланаҫҫӗ. Ытлашши ҫӗмӗсене тӑкса хӑвараҫҫӗ. Ҫакна вӗсем нумайрах туй сезонӗ вӑхӑтӗнче тӑваҫҫӗ. Пурте пӗлекен пӗлтӗреш, упасем шӑтӑксем чаваҫҫӗ хӗлле валли. Берлога тейӗпӗр, нумайрах вӗсем шыраҫҫӗ тӑнӑҫрах вырӑнсем. Тата хӳтӗлев тесен ҫӳремелли мар вырӑнсем кӑмӑлаҫҫӗ. Кӗтме хӑнасене курас мар тесе. Ҫапла хӗлле валли вӗсем шӑтӑкӗсене тирпейлеҫҫӗ, чӑмсемпе, курӑксемпе туратсем сӗтӗреҫҫӗ ҫемҫе пултӑр тесе. Ҫуркунне нӗрес вӑхӑтӗнче упасем шыв хӗрринче пурӑнма пуҫлаҫҫӗ. Лайӑхрах вырӑн тупса хӑйсен валли вӗсем пулӑҫӑсемпе пулӑсем тыта пуҫлаҫҫӗ. Улӑпа ҫисе тӑрансан упа пӑрӑнса каймасть. Тата тепре тытать те пытарса хурать запас валли. Хӑмӑр упа вӑрманта кӑна пурӑнмасть, вӗсене частарах шурлӑхсенче тӗл пулма пулать. Ҫуллахи вӑхӑтра сирӗнпе пӗрле ҫырласем пуҫтарса ҫӳреме пултарать. Кайран вӗсем хирсенче пурӑнаҫҫӗ, хӑш-пӗр чух тусем ҫинче те пурӑнма пултараҫҫӗ. Унтан ҫуллахи вӑхӑтра нумай пулман вырӑнсем тӑрӑх ҫӳреҫҫӗ ҫимӗҫ шыраса. Хӑш-пӗр чух упасем ялсене те интересленме кӗреҫҫӗ. Нумай хутчен упасем хӑйсен территорийӗсенчен таҫта инҫе каймаҫҫӗ, мӗншӗн тесен кашни упан хӑйен палӑртнӑ вырӑнне пур. Вӗсем ытти кӗтмен хӑнасене хӑвалаҫҫӗ. Хӗллеччен упасем нумай ҫиме тӑрӑшаҫҫӗ, ӳтен ҫӳне туллирех пуҫтарма. Вара хӗлле вӗсем хатӗрленӗ вырӑнӗсене кӗрсе выртса ҫывӑраҫҫӗ. Пулма пултарать ҫавӑн пек, упа сахал ҫу пуҫтарсан хӗллеччен вӗсем хӗл варринче вӑранма та пултараҫҫӗ. Ҫакӑн пек упасене шаттунсем теҫҫӗ. Хӗле тарса ҫӳрекен упасем питӗ хӑрушӑ. Мӗншӗн тесен ҫав выҫлӑх вӑхӑтӗнче весем вӑйлӑ агрессивнӑй пулаҫҫӗ те пурсем ҫине тапӑнаҫҫӗ. Ҫамрӑк упасем е аманнӑ упасем хӗлле вилме те пултараҫҫӗ. Та-та, упасем, весем сладкоешкӑсем. Ҫырласене кӑна мар, нумайрах пыл ҫиме юратаҫҫӗ. Ҫавӑнпа вӗсем тискер пыл хурчӗсен запасӗсене аркатаҫҫӗ тутлӑ пылне ҫиме. Улӑм тӗри пирки хуртсем упасене сӑхаймаҫҫӗ, анчах упасен уҫӑ сӑмси пур. Ҫав сӑмсине вара хуртсем сыхма пултараҫҫӗ. Ҫара сӑмсине сыхса пӗтернӗ хыҫҫӑн сӑмса ҫиҫать. Унтан упа пӗр вӑхӑталла сывлайми пулать, сӑмси ҫиҫсе хӑпарсан. Ну а мӗн тӑвас-ха, пыл тутлӑ вӗт-ха, шутлаҫ упасем. Туй вӑхӑче упасен ҫуркунне хыҫҫӑн пулса иртет. Ҫав вӑхӑтра упа ачисем питӗ хӑрушӑ. Амесемшен ҫапӑҫса вӗлерме те пултараҫҫӗ пӗр-пӗрне. Анчах ун пекки сахал пулать. Палла ҫавӑн пек вӑхӑтра патне пыма кирлӗ мар. Упа амисем несесем час тумаҫҫӗ. Икӗ е тӑватӑ ҫултан кӑна пӗрре упа амитнесӗсем тунӑ вӑхӑтра пӗререн пуҫланса пилӗк ҫура ҫуратма пултарать. Ҫурисем вара хӗллехи вӑхӑтра ҫуралаҫҫӗ. Ҫуралаҫҫӗ вӗсем суккӑрӑн. Хӑлхисем те уҫӑлман. Пӗр уйӑх хушши иртсен ҫурисем тин курма пуҫлаҫҫӗ. Виҫӗ уйӑх иртсен шӑлӗсем пула пуҫлаҫҫӗ. Хӑйсен тӗлле ҫурисем ҫиме вӗрениччен амӑшӗ вӗсене сетпе ҫитерет. Кайран хытӑ ҫимӗҫ ҫиме вӗрентет. Ҫурисене амӑшӗ сыхласа пӑхса ӳстерет. Ҫурисем пур вӑхӑтра амӑшӗ питӗ хӑрушӑ пулать. Хӑрушлӑх тусан пурсем ҫине те тапӑнать. Кайран виҫӗ ҫулччен ҫурисем пулаҫҫӗ амӑшӗпе. Унтан пилӗк ҫул пулсан ҫурисем уйрӑлса каяҫҫӗ. Ҫут ҫанталӑкра хӑмӑрупасем вӑтӑр ҫулччен пурӑнма пултараҫҫӗ. Зоопаркри условисенче аллӑ ҫулччен те пурӑнма пултараҫҫӗ. Тискер выльӑхсемшӗн вӑл питӗ нумай. Упасен тӑшманӗсем хӑйсен евӗрле ҫук тесен те йӑнӑш пулмасть. Пулкаланӑ тата кашкӑр кӗтӗвӗсем те хӑраҫҫӗ упасем ҫине тапӑнма. Пӗрмаях чи хӑрушӑ вӗсемшӗн охотниксемпе браконьерсем. Ӗлӗкех упа ҫине ухатана кайма хӑюллӑ пулнӑ. Паянхи кунпа упасем вӑрмансене пӗтерни пирки тарӑхаҫҫӗ. Упасен популяцийӗ те сахалланса пырать. Хӑш-пӗр регионсенче запрет тӑрать вӗсем ҫине ухатана кайма. Хӑть те мӗнле пулсан та упа вӑл кӑсӑклӑ выльӑх. Илемле те Хӑрушӑ пӗр самантрах. Мӗнле каланӑ ваттисем эсир вӗсене тивмесен вӗсемпе сире консерлемеҫҫӗ. Пӑхатпӑр, итлетпӗр, ҫыратпӑр. Юлташна ярса пар ҫак видеона. Чипер юлӑр, туссем.